kama intie jara ma Lolwe TV, maendi en chenro mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Olumbaka. Odiechieng' ma kawuono antiere kod eh, mheshimiwa ma bende en MCA mar Kisumu North Ward, Abiro miye thuolo mondo mi onyisu nyinge kae to wabiro dhi nyime kod twak machalo kamaendi ka wadwa rango weche mopogore opogore madhi nyime e piny mar Kenya. Weche gweko mag kedo kod mibadhi, weche gweko mag rango kaka moloyo jotije mag piny owacho odak kata lifestyle audit kaachiel kod weche mopogore opogore motenore kod weche mag budget kod neno ni ngima mar jopiny obedo mayot. Arwaki e studio. Erokamano. E, mos oganda maneno Lolwe TV. Ah, jo jowa duto oganda waduto amosou ni okweuru. An gi nyinga iluonga ni Elisha Jakoraro. Yes.
Uh, an engineer by profession to an MCA ma Kisumu North Ward. Mm. Uh, erokamano ahinya midusa kendo sani koro in mca wakwong wacongratulate kuom okang' mane okaw kod oganda ma kisumu north mar yieri nikech in mca modonjo e okang' mokwongo erokamano ka wachako to uh, mi honorable elisha jakoraro nyisa ni to budget manosom kod rotich mar trilion adek nukta auchiel kod wiye Un kaka MCS ma bende oyier kod jopiny nuneno bajet ni eri nade? Uh, atua ma Kenya osegoyo mm. anya wacho ni uh, ok rach ahinya in terms of uh, uh, comparison ki compare gi pinje mamoko mm. but uh, budget masani mm -hmm. iyudo ka chalo gima noko favor oko favor jogo ma uh, onge godo Yeah. jok miluongo ni uh, the low earners kata joma are uh, poor jok ma are living uh, below the power, uh, below the uh, dollar uh, a dollar level per day to king'iye economically Mm. to gik ma budget oketo kaka the big four agenda Yeah. gin gik ma koket e tim to adieri makende en ni kenya nyalo lokore machop kama owinjore Mm. luoro mantie en ni kinde mang'eny kosego budget to iyudo ka implementation bedo maonge mm. Ah, ok aluor mar wacho ni kuom ranyisi uh, sirikal mokadho yeah. uh, mar 2013 2017 yes. nitiere weche manowach manoket singo kaka mm -hmm. laptops mane dhi e skul mm. uh, ka niwinjo gima nitie tok wachno to en gima nyanya bedo maber mondo jochak uh, jichak somo ka bedo digital mm -hmm. to mondo keti e tim mm. nokawo kinde malach mm. ineno standard gauge railway mm-hmm. king'iye en gima ber kabisa yeah. to kitime tiyudo ka samoro pesa mitime go bedo mang'eny kata kaka itime uh, kelo penjruok mang'eny questions mm. mang'eny mm. koro luoro mantie en ni the big four agenda nyalo bedo kata mana gimoketi mar kata loso pesa moro ne jok moko mathin mm. to ne ng'at ma understand economy Yes. gichako keto tim nyalo golo kenya e levo moro makete levo mamalo Mm. ikruok nyaka dhano ikre ne winjo mapek Mm. nikech pinje molony kidhiye tiyudo ka bech gik moko ok yot Yeah. nyaka bech gik moko bed malo kendo e kinde ma kenya ne bed ni koro ok gidwa depend kuom donors Mm. nyaka yud ka bech gik moko dhi Malo. malo tiende ni uchako develop uchako bedo joma ritre gen Mm. Eh, tabu mantie ni joma nigo ke nyathin joma mm-hmm. onge go yeah. mang'eny mm. koro ok wanyal move dichiel onego bedni wamove uh, ah, mos mos mm. uh, miyo budget no en 50-50 mm-hmm. 50 percent uh, it's very uh, good 50 percent mm-hmm. en gi weche moko mm. but ang'eyo ni kaka piny dhi ka mps ma wan go timo oversight maber yeah. to Kenya bro lokore. Mm. To omenda ni eri biyud kure mo bro fund go budget ni nikech aneno kama indie ywak mani pek ahinya ne to moloyo jood bura mag mobalo kod piny owacho kaka un ma kaneno kotelnu kod John Badi ma en jakom maru mar ODM wacho ni kuma idwa gole omenda ma finance budget machalo kama ok gine iparo nade

iwacho ni trilion achiel gi dire Mm. idwa gol kuom ah, osuru Yeah. mikawo kuom japiny Piny ka. to king'iyo rekod osuru pok ochokorega wachopo e kiwango ma kamano Mm. kendo ni wadhi bedo gi deficit ae to kendo wadok kendo e holo Mm. to sani iyudo ni atamalo piero abich ga gi wiye Mm. eh, mar i- budget Yeah. sani gin gik mi iholo Ah, to ma ketowa e gope nikech higni higni prariyo mabiro Yes. inyiri mana gi gowi mm. nyathi monyuol kawuono nyuol ni tip to en gi en gi gowi en gi gowi mm. to kuonde go bende wadhi kama kama yeah. uh, tax bende ka ng'eny mm -hmm. to samoro miyo dongruok ok bedi yeah. nikech iluor nikech mm. kichako kata mana wach ni manufacturing industry mm. uh, kuom ranyisi uh, osiepna moro motimo engineering ne penjo ni nitiere uh, gima iluongo ni bottle trap yeah. mare ikete e sink kata mm. e choo mm. ma trap yugi kik dhi e e sewer line en gima inyiewo siling piero abich mowuok e- e china Mm. ema olos kenya ka en gimoro siling mia achiel Mm. koro nopenjo ni ang'o miyo gini ok nyal los kenya ka ma ochimo yo Yeah. to kwago kwan wayudo ni dai kende maloso gino gi to iluongo ni institution en milion achiel gi nus Mm. to gin abiriyo koro mondo ilos gima itieke Yeah. en gimoro milion piero abich pok imede tax Mm. wach mar stima kawo chiegni 40 percent mar i- pesa mitiyo godo Mm. koro iyudo ka mondo gigo dhi maber sirikal nyaka koro goji osuru mama Mamalo. mamalo sama goji osuru mamalo ji ringo Mm. ng'ato wacho ntere tiende mondo anyiew gima kenya minyiewo siling mia achiel to china okelo moro siling piero Prabich. abich Ah. sama wawejo china kelo ni gin gikelo direct to giuso koro ng'ama uso chama yudo ohala Yeah. to jok matiyo mondiki matimo tijni Mm. ma ng'ato choro maka ah, tim dai kanyo cha mago onge to magi gima onego bed ni kenya encourage mondo mi waket local industry ah, odhi odhi malo koro luoro en nitie ni pesa ni idhi hole oko Yeah. sama ole oko nyaka ole oko Sama to ole already oko. wan gi gope moko usuru bende usuru dhi malo sama usuru dhi malo raia ema hinyore rayenyo kamano tiparo nade kinde ka kinde iwacho wach ni eri mar olo to bende sani ineno ka weche oket matek ahinya midwaro ni kata chief accounting officers mondo mi obed tenge otimnegi nonro waolo to omenda bende nitie malal ahinya ma nyiso nade waolo to at the same time omenda bende lal kendo mang'eny an wach mar uh, uh, audit ni mm. lifestyle audit mm -hmm. and personally go opinion mara yes. kaka elisha jakoraro ayie kode uh. Uh, nikech en adier ni waholo mm -hmm. to pesa ok dhi kama owinjore mm. uh, akia ni isekawo thuolo ming'iyo kaw kata mana the local uh, government the, the county government yes. kidhi mm -hmm. iyudo ka jogo maloso uh, gimiluongo ni bq mm. samtiwa tim project tim bill of quantities yes to wan gi gimoro ni engineers estimate tiende mm. ng'ato bedo piny mondi mm. kapok budget owuok to ong'iyo ni gini nyalo kawo pesa di yeah. wawuondre ni wach ni dwa nyiewo simu kata mar iphone mm. nyalo bedo roughly gimoro 100000 yes. eh? mm. kori budget ka 100000 mm. to you see constitution okelo ni gik moko tinde gin public mm -hmm. dwaro public participation yes. mani nyiso ni, ni information ni entie mm. e public mm. ma the moment mosetim estimate ni ndara mawuok uh, kajeri kadhi konyango samoro en mm. milion ang'wen yeah. to engineer motimo estimate ni samoro over estimate mm -hmm. tiwacho sani ni procurement ikawo the least bidder mm. kata kapo ni makosa moro nitie bilo koti lakini ing'iyo the, fi, the figure mm. mikete tenda, e tenda samcha mm. koro gini kani e public to joka ka oseng'eyo figure mm -hmm. mane gima ji quote around that, fi, mm. that figure koro onge savings mm -hmm. mar ariyo Jamoro ja sirkal gi chal gima ji biro ni odwa chie, Odwa odwa chiemo. Odwa loso mwandu ne en owuon. Yeah. Mm. Kendo iyudo ka sani nyo oket ni joma bede ministry kaka e county iluongo gi ni uh, CC Yes. eh, I mean, eh, county executive uh, committee member Mm. gi e eh, national government iluongo gi ni cabinet secretary. Secretaries, mm. Jogi ok bed jo siasa. Mm. Gibedo jok mar professional. Professionals. To an gi pacha ni ka jogi ma koro richo ma kata koro jo siasa ber ber kane bedo kane yier ng'ato MP Eh, to to bedo en e minister minister, kendo ah. en as a minister Aha. ane wa koro was kabisa nikech pesa malal ng'e ng'eny Ah. recurrent budget bende ochuchie Mm. for example counties uh, rarely uh, 10% of counties man gi budget mar development wuka 30% kisumu county aparo ni wan gi last time wan gi 31 31%. Mm. Koro a whooping 69% VS uh, Recurrent. recurrent budget Mm. moting'o salaries, Yes. uh, O&M, uh, gik ma ok gin development Ok otimore wise, gi dongruok, e- yeah. e Mm. ground. Mhm. To uh, en wari maduong' nikech aneno nikech mano kar recurrent kanyo ma pes lale mang'eny Mm. to onego bed ni watero pesa development. Yeah. Erokamano ahinya Mheshimiwa Jakoraro. Wabiro kawo yo matin kae to waduogo e thuolo mar ariyo ka bende wabiro rango ni to wach mar kedo kod mibadhi niri bende en gima ikedo godo e yo mar adieri kose en mana weche ma idhigo koni kod kocha. To warango ni to regime mar Jubilee niri bende dhi nyalo kedo kod weche giki mag mibadhi. Kae to bende wabiro rango weche goeko madhi nyime e county governments mopogore opogore. Erokamano. Maendi en kuku mar wach. Mwaluti wacha kod wege thuolo mar ariyo maendi en chenro mar kuku mar wach wananje fulu mbaka achiel kachiel wantiere kod eh, mheshimiwa e studio kaendi ma bende ochung' ne Kisumu North Ward mano Elisha Jakoraro orango weche mopogore opogore mag dongruok e piny mar Kenya kaachiel kod sirikande mag gwenge. Achak arwaki e studio. Erokamano. Jakuraro kane waweyo to nwaweyo weche gweko mag mibadhi kwa wacho ni omenda lal mathoth ahinya kendo iwacho ni sani eri jok makoro tindo kelni CCs gi makoro kwalo omenda ni eri moloyo kata kaka ne okete chon. Sani ker wacho ni oikore mar kedo kod weche mag mibadhi kendo idwa tim nyaka weche gweko mag rango kaka jotije mag piny owacho odak ngimagi, ng'i omenda miyudo, omen- mwandu ma in godo ka bende ne yudogi e yo makare. Iparo ni kedo mag mibadhi ni eri ma bende koro sani ochwal ahinya kod apis mar jamin wach maduong' Nurdin Haji bende en gima ikedo godo kaka dwarore.
Erokamano Jeff. Uh, ah, awacho ni ni a support wach ma lifestyle odit kabisa. Yes. Mm. En achiel kuom yore mikedo godo gi weche mag mibadhi. Mm. To wach man mibadhi kochakore sani Mm. kata kinde kenyatta kinde moyi niwinjo ka gazet wache Mm. eh, radio wache Yeah. ni joma timo mibadhi ibiro kawo negi atwa kabisa Mm. Eh, history samoro repeat itself Yes. but aneno ka uh, spirit moro ma the president oketo uh, kokete e tim to nyalo bedo maber nikech Mm. Ok inyal wuonda ni in ng'ama nye uso mana gwen kamoro nyoro kata nye eh, eh, gotworo kamoro nyoro mm. in ibiro ni kawuono idonje e sirikal to mm. after one week to in gi v8 to uh, the second week in mm. gi gorofni abich mm. i mean kata kitimo ohala ok make sense mm. ok make sense kata matin ang'eyo ni ji mang'eny biro wacho ni salary ok nyal konyo gimoro it is mm. true mm. salary pok ne okonyo ng'ato e maendeleo moro amora gima konyo ji en ohala mm. ah, to kod weche kata mag pur ah, kamano to ok inyal puro kata iloko ohala mondo miyi profit ah, within two days in terms of billions mm-hmm. en ohala mane ma ji te odhi odonje mondo mi ji gima kamano bang' sino ohala ni nyaka bed en ohala moro mar mibadhi be yes uh, itimo ohala emigole pesa ni migero godo odi mm -hmm. emi uh, inyiewo godo uh, gecheni mm. to ohala ni nyaka bed ni nigi mibadhi mo mhm. moro mm -hmm. koro sama otim life salodit ni aparo ni kare mm. anto dak kendo achaka wach ni jo kra bende aparo usowa kech ah.
sani wantie dwe mar auchiel mm. ji timo returns yeah. mag gi mag 2017 mm. january to december mm. but you see Iyudo ka samoro ng'at ma timo ohala maber kata ma samoro onego bed ni tero returns mowinjore. Mm. Eh, turnover mare kata mana margin mare samoro kata bilion aboro. Yeah. Tiyudo kod declare samoro kata bilion achiel. Mm, achiel kende. Mm. To raia moro matin ma be gima nyo otimo onge. Mm. Kata Nyasaye be ong'e ni gima nyo otimo to Onge. onge completely. Mm. Mm. Iyudo ka gi- kata gima otimo return. Be kata kaka itimo return no be okia. Ok ong'eyo. Ah. Iyudo koro ikete ni anyi in gi pin to kitimo return. Ah. Koro wachwadi fine Tw- man, 20,000. 20,000 Ah. 20,000 Eh, mano is unfair Mm. let KRA come out mondo gin gin ma gichak keto gini motegno eka dhi miyo ka joka biro e lifestyle audit Mm. tich mayo tich mayot Mm. koro gino ober to wari mare na achiel Mhm. gini kaka aseneno jok ma Kenya Kenya ni kora dwa bede ma ng'eny kabisa mm. nikech eh, ang'eyo ni proposal nitie mondo many foreign yes. uh, auditors, auditors mm. mondo in this uh, audit mm. to kata IBC be nyocha wamanyo foreigners mokelo kit to be pod wabedo mana gi tabu ah. amware ni to be odhi timore yo makare mm. uh, ma wach ni ma ng'ane ni wachich kode Mm. to action dhi bedo nade nikech ji ringo chopo kidhi e court samoro ng'ato dhi chopo dhi ogajo gajo jaji Yeah. ma kibiro to gima timore onge kawuono awinjo ka ni dhi tim ruling kawuono Mm. mondo mi suspects mageno aesko Yes. Mm. ka ginyalo wuok ko on bond Mm. kata on eh, cash bail I am afraid ni there are high chances ni samoro idhi migi thuolo mondo giwuog on eh, cash bail kata on bond while ng'ama nyokwalo gwend ng'ato Yes, to ni ok iye. nyal migi makama Ah.
koro life style audit odhi mbele to odhi mbele mar adier obed gi madier odhi mbele mar ma ok mare oyuma Ah, to in tiparo nade otime gi foreigners koso otime gi auditors ma pacho kaendi an an- aneno ni ka nitie ka nitie some uh, kind of truth e iye ka nitie adieri e itime Yeah. to ok ochuno kata nyaka om foreigners Ah. nikech adieri ma kende dhigo dhigo. to samoro Koro ikipacho luoro- ka endi nonro mathoth ahinya mitimo itime atime icha- kochake to nitie pressure to kore kanyo chako lal ma idhiero ni to notime nade to rumo nang' mano pod chalra Igolo chalra- mana kat- report. kata okel mana foreigners Mm. the extent ma gidhi dhiye Aha. en timo nonro gi golo report Ah. but implementation pod dhi laye kuom jo jo Kenya Mm. ema pod dhi implement uh, resolutions kata recommendations mag the foreigners uh, report Mm. koro you might even find ni the charges mimiyo the foreigners ni malo Mm. compared to gi charges mimiyo locals but kapo ni foreigners nyalo time maber Yeah. i support nikech the end result en ni wadwa ng'eyo ni to eh, jok ma chalo gima odwa idho ngasgi mm. giidho nang'o mm-hmm. dibed ni nitie gimoro ma gitimo ma jopiny ok ong'eyo mm. ah, another thing en ni to moving forward mm-hmm. ji onego dag nang'o mm. ki omi tich onego idag e lain mane mm. to jeff ing'e ni gini be gima kele be ah. samoro en kaka jopiny osekawo jotelo Mm. sana sana maybe josiasa Yeah. nikech iyudo ng'ato ka oyier kaka jatelo Yeah. to expectation bedo mang'eny Yeah. kabisa Mm. koro samoro expectation gieki miyo koro wiye chwado ni to yawa jang ayud eh, pesa kumanade ma ja da maintain godo expectation mag- Mag mag jopiny. jopiny.
koro Ah. terie tembe Ah, jopiny keto dwaro mathoth ahinya kabisa kuome. koro Ah. terie te Aha, terie tembe Mm. to ka ji u understand devolution completely Yeah. mwang'e ni national government magi functions gi Mm. county government magi functions gi eh, county government kabe wan gi executive wan gi county assembly Yes. executive kacha be wan gi ministers chief officers uh, directors eh, assembly be wan gi speaker clerk to gi the workers to gi the members of the county assembly tijgi gin ang' and where do we channel our dwaro mm. to public participation how is it done be ji dhi machop kanyo mm. mawach ni gima dwaro en magi magi magi ma tiluwe mm -hmm. angalie ni mano yo achiel mitimogo mibadhi to mibadhi ni itiyogo mibadhi to mibadhi ni chako nyaka nyathi dhi omna gine duka ang nanyiewni peremende ah. mano mibadhi already it is mibadhi already, ah. already. so personally i support lifestyle uh, mm. Eh, to aneno ka nitie jood bura mamoko especially mawuok yo rift valley wacho ni nitiere wich hunt e wach niri ni eh, nitiere community mabedo targeted e weche machalo kamae Eh, en tabu maduong' kabisa ni sama sama an gi tabu kaka kaka jatelo yes to koro aringo adok ir jo ir oganda u oganda wane joka ma jogi nega gino ok ber kata matin Ah. aneno ng'ato to ting' mzike Ah. ko ochopo ni timona odich Aha. atinga tinga mzika mm. onego benda bedo ready to awacho ni yawa an gik man go gi mm. mana ayudo kama mana ayudo kama mana to gitimo chungu uh -huh. chungu ka mm. poni an honest adier na ayudo gi yeah. aluora mm. ango mi aringo dhi ire oganda mm. ni timo wichand mm -hmm. uh, an wach manye jorit bale gi wacho gi yes aneno ka chal gi ma gidok e kokun moro Eh. ni koro gibedo Sana sana, Targeted. hapa ni giwuoyo kuom deputy president marwa ni Gineno ka gima gin ema igetogi. e jogi geto deputy president marwa giwek bedo gi luoro itimo atima audit to ka dieri nitie to wachore kapo ni noyudo mwandu ne gi yo makare Yeah. bende sa bende sawa Mm. Eh, MPs ka bedo margi sama audit margi ochopo gimbe gi gi wach mana Ah, mana margi mana an bende arit mana mara sama

e chopo to mage ma intiere gi chenro mar chopo to moloyo weche mag pi ne nitiere kod pek ahinya e gwenge ma irito erokamano mm. oganda ma kisumu north en kama ber ahinya kisumu north noendo mm. en kama kidake tiwinjo maber kabisa mm. en kama kech onge nyawacho ni generally uh. Uh, wan gi potential uh -huh. mang'eny mm. mondo mi koro wati gi this potentiality mm. ema nye kelo tabu mathin uh ah. -huh. to en gima kwa utilize maber kabisa mm -hmm. to kisumu north chalo mana paradise ok dibi kata mana e town mm. to sama ne awuotho kuom oganda ka kwayo gi ombulu nitiere weche yeah. singo mana keto negi chiegni singo apar gariyo mm. to en hai marach ni kanyo wadonje telo to siasa dhi nyaka dwe mar adek Mm. tarik ochiko dwe mar adek Mm. eka siasa koro rumo tok eh, mosruok Yeah, Eh. tok handshake. but kendo amor Mm. ni sama wekori ni kisumu county government loso budget mare Yeah. loso tim cidp sani koro ji nie last level mar timo uh, the, the, the budget estimates mondo tere okadhe Yes. mae kama koro wasoye gik mane wawacho ka Mm. watimo mage mage mage nikech in mc onge gi kiti moro amora mar timo development Mm. MCA rely 100% on the county government, 100% on donors, 100% on uh, other development partners. Mm -hmm. But en owuon owuon to onge gi kiti motimo nikech mano dhi kelo conflict of interest. Yes. Our job uh, purposely en representation chung'ne jopiny. Mm. Aloso chike mano ni legislation mm. to kod oversight, oversight check onto gik yes. timore. Mm. Mm. Mm. Koro gima timore sani e ward gin gik manokadhi kadhi e supplementary budget but amor nikech nitie yore masani itimo negi maintenance kendo ma dhi mbele Ah, nitie pige masani iloso kendo dhi mbele Ah, nitie osiptal ma itieko mostly gin gik mitieko mano chaki to ok norumo Yeah. koro itiyo gi sani nikech nawacho ni an kadonjo to ok adhi wacho ni ni magi nok giga Yeah. kitimo development e e area kik iwach ni magi ok gigi Mm. continue kodgi mondo giru Girum. girum Mm. koro ajenda mara mokwongo en ni gik mokwongo gi mondo rum Rum. rum koko chak manyien Mm. ma gik ma new mostly dhi appear eh, ADP annual development budget ma 2018 2019 2019. mwadhi kadho tarik 30 Mm. dwe mar auchiel 2018 e Kisumu County Assembly. Mm. But adwa amor gi jo Kisumu North Mm. eh, kabisa nikech gin gi a lot of patience. Yes. Uh, they are hardworking. Mm. Eh, kata ka nitie siasa moko mathin nitie jomoko be ma ok accept ga Yeah. gin uh, they always live in denial but uh, githin Mm. to ng'eny ji are patient ng'eny ji uh, rito kendo pod nigi geno an bende an confident ni in the five years contract mane gimiya Yes. i must be able to, to point something kamano erokamano ahinya jakuraro mano elisha jakuraro ma bende en uh, mweshimiwa mar kisumu north ward kendo bende kaka nonyisunu en midusa mano e tich ma bende koro ne osomo achiel kachiel agoni erokamano maduong' ahinya Erokamano. mweshimiwa kuom chopo e studio mondo mwatwagi kod jopiny kawuok e lolwe tv anje fulomba kanyo kwachak wared kendo uritu masani